Mina he he he he dadada ne ni loko ri ri xa nampundzu ne ni kha ni nga endli nchumu le le ni kha ni nga tirhi a ku na la ni maketa kona no no pfuka ni tshama ne ni nga tshamela social media ri za ri pela ma swi tiva ene loko n'we mo wa mi ri na nkani wa ku mi la ta phikizana na mina mi nga gcina na n'we se mi fana na mina mi nga endli nchumu ku ri ku n'we a xi ri kona lexi a mi ta mi ta xi a mi fanele mi xi endla so. leswi vanhu lava va swi endlaku ne vo tala a ka ti-social media i ku vanhu lava va nga busy va za va tshika vubizi bya vona va focus-a nyana ka wona phe xiphunta xiphunta hi timuti ne xitlhari hi ku penga xitlhari hi ku penga hi mhaka ku loko va mi nyika trial sweswi va ku hi leyi trial matsala hi ku xiponteni xa swi ta ku xi nge pasi mara xi tlhariha ku ringanela ku pima ku ku ni pasa ni la xijumbana swi endliwa hi vutlhari sweswo xi swi hleketa ku mina ni phonteni before swi endleka xi ku ni pekiwa hi munhu la nga a nga rhanga a tsala i va a landza xijumbana mayana xo before why ditlhari yini ndi ya before so lama mo phunta ne matlhari yini mhaka ku ma swi taku loko mo ku tela le ku tlhariwa ko mm. mi nge wini mm. ndi ku draga wu ya hala hansi a vuphundeni ivi loko wu fika ndi ku by experience mm. ya vuphunda ene mi vulavula swa xijumbani u va u kha u ya tshama u ri one mm. ivi u la u lava hi wexe ku leyi topic yi tata leyi na leyi ivi u yi jumbela instead ya ku hlaya swo sweswi sweswi u va u swi hlaya u va u kha u swi tiva ku leswi tata leswi ma vo so mi khale ma ta ni endla yini a ni hamba ni swi veketela ka swikhoma swa ku hambanahambana swijumbani leswiya mm. e ivi ka lin'we laha mm. ni tsala ku one a yi nge i division of labor ni tsala ku division of labor two um ni tsala ku once three ni tsala ku inflation sweswi swa swa ku taniya ne loko thichara ri fika ri xi kuma xilo lexi a tlhela ri ku a ah, vona ni mbara liya yi swi koti no kopela vonani swilo swa kona ho one division of labour yini kasi one liya i tinambara ta swikhwama ku hala ku na division of labour hala ku na inflation loko se inflation yi ta a ni humesi maphepha ni ku i ni ri e ivi ni swi vo ku ho yi le ka three u no vheni ku e ni humesa na swi ta ku inflation hala ka three xiphunta xi tlharihile okay ejiwe i khale mi kha mi yimbelela ne um ku ta fika na namuntlha ma ha ri ku yimbeleleni mm. ma ha ya mahlweni mi kha mi tivitana ndzeni ka tinsimu ene mi dumini wa ma ha ya mahlweni mi tivula ku ve ha mi tiva eish enda dada uh swa swa- swa ni vava ku va xivutiso lexexo xi vutiwa hi wena ni ku tshembisa Mm. Mm, loko hi kula a ku navetisiwa vo shoprite and ha ti tiva mara ta ha ya mahlweni ti navetisa eh, swa dyondzeriwa leswi ne eh, ka ka advertising ku loko u ri na bindzu hi ku ya hi nawu wa bindzu u fanele u ri navetisa so me ni i was a commercial student ni ni dyondze ti-comments ni swi tiva ngopfu swa mabindzu xihundla i ku navetisa a va matimu mabindzu xihundla i ku navetisa ya so leswiya i ku endla ku vanhu va tshama va kha va ku tsundzuka vona ni nqambi leyi nga humesaka hit yi duma mara yi nga posti nchumu ku nga vulavuriwi nchumu yo that's why loko u dumile masiku lama va lwa hi matimba ku va ku endlela na social media account hambi we n'winyi u kha u nga swi landzeleli ku u u tshama u ri relevant a hi ve nyana switsanana aka festival leri ko lembe leri nga hundza okay eh a hi vulavule ngo hi majojo a ri koka post mm. mara nga performangi ku vi ku ndleka yini la majojo u te na tinsimu ti ri fonini ene foni yi timekini